Ndakudanai pano kuti ndinzwe kuti pane angada here kuita nhume yedunhu rino. Ndiri kuda mhuka inoendesa chiziviso kune mhuka dziri mhiri kwerwizi. Chiziviso chacho ndechekuti kudii nhai Samanyanga? Ndiri kuda kuti mhuka dzemhiri kwerwizi dziziviswe nezvemabiko makuru ekutanga kwemvura. Saka ndiri kuda akazvipira kuita nhume anonosvitsa chiziviso ichi. Ah, Mhukahuru, Regai ndiende ini. Haa Mhofu sirai ini basa iri, zviri kungoda ini izvi. Sei uri kuti zvinoda iwe nhai Magena? Ini ndoziva muri Mhofu yemukono kwete yemukonyo saka ingosirai ini basa iri. Hapana chakaipa Tsuro unoenda hako, hatingazoita sezvinonzi zvine kubhadharwa mukati. Ehezve Mhofu makutaura manje. Saka saManyanga chindiudzai nyaya yacho zvizere. Mwaka yegore yafamba, uye nematenga akuratidzira kuti mvura inogona kunaya chero nguva mumazuva anotevera iwaya. Saka ndikuda kuti iwe Magena unotaurira mhuka dzekumhiri kwerwizi kuti vauye kumabiko mushure memazuva matatu anotevera kunaya kwemvura yekutanga. Unovaudza kuti vanogadzira chikafu chekuuya nacho, vogadzira zvakare doro pavanouya vouya zvekare nengoma ngavasauya havo nehuni dzinenge dziripo kuno. Iwe Tsuro wanyatsobata here zvataurwa uriwe wozosvika hako ikoko wotaura zvimwe haa vagava hapasi kuda zvekutonga apa pfavirai ngoma zvataurwa ndatonzwa ini.

Nhai Chitsere shamwari, chimbondisiyawo ndirovewo huchi uhu, haugute here? Haa vana Tsuro munokuvara nadzo nyuchi idzi. Ko iwe ukudya wani? Ndisiye ndirove. Iri bho idya Tsuro, ungazoti ndonyima. Haa ndanga ndafa. Hanzi mazuva matatu anotevera kunaya kwemvura chikafu ngoma hanzii zviya nezvehuni haa ndichazozvifunga. Magena svika nepano shamwari. Warovera kupi? Haa kungopesana shamwari. Gara pasi Tsuro tidye mapfura aya tichimbokurukura. Haa ndine message yandatumwa nayo yakakosha saka regai ndifambe fambe. Haa ndozvingatadzisa kutandara here izvozvo? Ko nhaiwe furira mudenga, Tsuro wambounawo here? Anenge asati adzoka kwaenda uyu kuti pane zvamuwana munzira. Haa hameno regai timbomirira. Ah, shamwari kwatodooka kawo kuti chiita nyaya. Hm, rova pasi shamwari unodawo nyaya iwe. Wambotumweko? Hanzi vanhu vauye kumabiko mvura yekutanga isati yanaya. Uye vauye nehuni nengoma dzitatu. Haa iwewe futi hauna kutokanganwa zvawatumwa here iwe njere dzedu vamwe dzinodhonza usati chiremurehwa gandirove pasi ini. Chienda hako Magena asi ungwarire mapere ikoko doka uku. Eeh machinda tarisai zviri kubva neuko. Hehe nhasi tikudya nyama yeshuro. Chinyararai vakomana tozonzwikwa kakazonyumwa. Ah, ndanga ndafa ini. Kotsuro, kwakanaka here kuuya kuno kwadoka kudai? Kwakanaka hako ndatumwa kuti ndizokuudzai Kuti muuye mese kumabiko emvura. Hanzi mukutofanira kugadzirira nekukurumidza. Hanzi mouya nehuni dzakawanda nengoma nhatu. Chikafu chinenge chiripo, chenyu kuya nedoro rese ramunaro chete. Ah, saka mangwana tichatotanga kushanda chaiko. Haa motorova basa sebasa mukuru. Isu tinenge takakamirirai kuuya kwenyu Nyati. Haisi nyaya Tsuro. Saka iwe ukutorara kuno kaa. Iwe kwaDoka uku unopinda mahwani. Ndatopotsa ndafa nemapere husiku. Kana vakuru vakati tsuro haiponi murutswa kaviri. Saka ndofira mahara ndichatodzokera mangwana kwakachena. Haa hapana chakashata. Haungashaye pekuzorora. Pane akazomboonawo Magena nezuro here? Kana nhasi futi? Ndakapedzisira kumuona nezuro paya. Haa hasiriye here uyo akuuya pano? Vakuru vakuru, munofara here? Tinofara isu tsuro. Wakasvitsa here meseji? Hongu mhukahuru musatye. Basa ndakatopedza kare. Motongomirira kusvika kwavo. Haa, saka Manake, wakaita basa tsuro.

haa mvura iya inenge yazouya manje makore arembera ayo saka mumazuva matatu anotevera tinenge takuitoita zvemabiko zvaendwa izva aizve ko idzo mhuka ndedzipi zve Handei tinoona. Ah, ko Nyati mauya sei nhasi? Ini ndakati mouya mazuva matatu anotevera kunaya kwemvura. Uye huni ndakati musauye nadzo wani, mazvitambudzirei? Ah, hazvisizvo zvatakaudzwa isu. Tsuro yakatiudza kuti tiuye mvura isati yanaya. Nehuni takanzi takaudzwa kuti tiuye nadzo. Saka tatoti haa regai tiuye nhasi. Hazvisizvo zvatakamuudza isu, zvakaoma chaizvo. Iwe Tsuro wakanoudza mhuka dzekumhiridzi zvandisina kukutuma sei? Vatouya nhasi vese apa. Vakapinda basa rekutsvaga huni ndokuuya nadzo. Ndakamboti vauye nehuni here ini? Haa ndakangovaudza zvamakandiudza imi. Ndakakuudza kuti vauye nhasi here ini? Uite mushe iwe. Saka ndozvawairambira kuti ndiende izvozvi? Iwe naJona wemuBhaibheri makangosiyana pakuti iwe unosvika kwawatumwa asi unonoita zvemusoro wako. Chibva pano ndisanda kubhutsura. Chagonekwa kungotaura zvedoro chete. Manje achariona asi harimwe.